Ләребезнең яраткан шагыйрәсе, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, бик күп популяр җырлар авторы Шәмсия Җиһангирова. Хәерле көн, хәерле иртә, хәерле кич, дидек, Шәмсия ханым, чөнки безне дөньяның төрле вакытында, төрле сәгатьтә карарга мөмкиннәр. Амин, шулай булсын барыгызга да. Менә сез хатын-кыз шагыйрәсе дип әйтәсем килә минем, чөнки хатын-кызлар уйлап та әйтәлмәгәнне сез шигъри юллар белән, Менә халыкка, тамашачыга, укучыга җиткергән шагыйрә. Менә әйдәгез әле, бүгенге очрашуны шигырьдән башлап китик дип әйтсәк, нинди шигырь белән башлап китәр идегез?
Мин инде кайчак та оялып та куям, әгәр дә яңа шигырь белән килмәсәң, тыңлаучылар интернеттан булсын, китаплардан булсын, әле китаплар бик сирәк кенә чыгып торса да, каяндыр шигырьләрне табалар һәм алар инде минем

Һәр кәлимә сүзең җанга якын, буең сының, килбәт килешең, әйтерсең бер ана балалары, өлешемә дигән көмешем. Үткәнеңдә тиңем, өлешем дип җан атканың белмим кем өчен, бүгенгедән башлап мин бит синең өлешеңә дигән көмешең. Барлап тормыйк әле, кемгәдер дип алтыннардан биргән өлешен, алтыннардан көмеш кадерлерәк, өлешеңә дигән көмешең.

Өстәлләр, кара-каршы өстәлләр артында утырып, яңа туган шигырьләрне, трамвайда утырып килгәндә язылган шигырьләрне, трамвай талына язылган шигырьләрне, газета битләренә язылган шигырьләрне беренчеләрдән булып укучы буларак та шатланам әле мин. Менә, Шәмсия апа, бүгенге көндә сине борчыган әйбер нәрсә? Менә хатын-кыз темасын алганда әйтик. Монда, мөгаен, хатын-кыз темасы дип кенә карап булмый торгандыр, чөнки вәзгыять, замана барлык кешегә дигән кебек хатын-кызга икеләтә ныграк тия. Бүгенге көндә, мәсәлән, дөньякүләм алсак, дөньяның ничектер тынгысыз, тыныч булмавы, хатын-кызга һаман мәшәкатьләрнең күбрәк туа торуы, бу инде соңгы араларда, мәсәлән, Яңа елга кергәчтен Хакларның бик күп артып китүе, болар барысы да хатын-кыз күңеленә тия торган, гаиләгә тия торган, чөнки без телибезме, теләмибезме, гаиләдә, мәсәлән, табынның муллыгы, гаиләнең иминлеге иң беренче нәүбәттә хатын-кызга барып төшә. Гәрчә инде без әйтсәк тә, ир кеше ул мал табучы, ир кеше ул акча табучы дип, әле бит әле аны табынга менгерүче хатын-кыз. Шушы җәһәттән караганда, әлбәттә. Мине дә бик күп нәрсәләр борчый һәм иң борчыган нәрсә безнең татар хатын-кызларының бигрәк тә яшьләрнең үз йөзләрен югалта барулары. Әлбәттә, без күрәбез, безнең инсафлы, иманлы, күп очракта инде менә яулыкларын үзенчәл итеп, итеп бәйләгән туташларыбыз һәм аларга карыйсың да, болар инде иманлыдыр, инсафлыдыр, зөфафлыдыр дип уйлыйсың. Әмма, гомумән алганда, Безнең милли ханымнарның үз йөзләрен югалтуы, аларга башка милләт кешеләренең сыйфатлары килеп керүе, инсафсызлык һәм күбесенең кулында, мәсәлән, сигаралар тотып, инде сигаретлар тотып, әйтик, хәмер тотып утыручы хатын-кызлар да андыйларны күз бит ул бик тиз күреп ала. Кайчакта күрәсең, хәтта хатын-кызлар арттырып Та, артыграк та кыланып җибәрә, ә бу исә, тирәннән уйлап карасаң, безнең милләтебезнең иминлегенә һәм аның киләчәгенә дә барып кагыла, чөнки бала, дөньяга бала килүләр безнең сирәгәйде, бу лар барсы да, мәсәлән, Хатын-кызның йөгәнсезлегеннән, сәламәтлеге иртә какшаудан килеп чыга, минемчә. Менә уйлап инде әйтсәң, андый проблемалар шактый. Менә мин әле уйлап утырам, менә син килгән вакытта, Шәмсия апай, узган ел Бөтендөнья татар хатын-кызлары форумы вакытында сиңа сүз биргәчтен, син шунда Кыйбла шигырен сөйләдең. Һәм зал тынып калып, хәтта суламыйча да дип әйтергә була, шул шигырьне тыңлап утырды. Һәм күбегезбезгә сабак алырлык сүзләр язылган иде аңа. Менә шул сүз шигырьне хәзер тыңлаучыларыбызга тәкъдим итсәк. Чыннан да ул, мин аны ничектер бер ара сискәнеп китеп, тукта әле, шундый хәл булган иде бит, дип, инде күптән үткән хәлләр булса да, ул шигырьне язып куйган идем. Ләкин ул шигырь шулкадәр, ничек, кеше күңеленә якын булыр дип, әйе, күз алдына килмәгән иде. Менә аны шуннан соң инде, менә Бөтендөнья хатын-кызлары форумыннан соң мин аны сирәк-мирәк булса да төрле аудиторияләрдә укырга туры килә. Йөгереп киләләр дә, Шул шигырегезне бирегез әле. Ул мәйдан берәү генә иде, бер генә нөсха иде. Миңа да бирегез инде, миңа да бирегез инде, дип, әле менә күптән түгел Түбән Камада булырга туры килгән иде, бәлкем әле ул турыда сөйләшербез дә. Анда да шул шигырьне кулдан йолкып алып киттеләр. Ул Кыйбла барлау дип атала. Азан ишетелми, чаң да сукмый торган болганчык бер заманда, тау кадәрле күчтәнәчләр төяп, әнкәй килгән иде Казанга. Автобустан аны каршы алдык. Әйберләрен көчкә күтәреп өйгә кайтып кергәнебез истә, бик күп хәлләр, мәлләр истә юк. Ни сөйләшкән, ниләр пешергәннәр, хәтеремдә түгел берсе дә. Тик бер сүзе җанга уелып калды, сискәндерә исемә төшүгә. Өйгә кайткач, чәйләр эчеп алгач, чыкты да ул таһарәтләнеп, Кыйбла кайда? диеп сорап куйды.

Менә ышан син бу яшьләргә, Кыйблаңны да белми, бу дөньяда нинди максат белән яшәргә? Оят иде миңа. Җир тишегенә керер идем, әгәр ярылса. Ярый ла ул, әнкәң исән чакта тоткан кыйблаң дөрес табылса. Сиңа килдем, әнкәй, кабереңә. Йөземне юнәлттем кыйблага. Аллаһудан сиңа җәннәт түре, үземә ярлыкау сорарга. Әнкәй, әнкәй, рәнҗеп ятма миңа, Тапкан кыйблам мәңге югалтмам. Имансызлар, кыйбласызлар белән Уртак гамәл, уртак юл сапмам. Кемнәр белән генә аралашсам, Йөрсәм дә мин хәзер кайда да, Беренче эш итеп, кыйблам барлыйм, Калебемне юнәлтәм кыйблага. Күптән булган хәлләр искә төшеп, Кайнар тиргә баттым кабаттан. Кылмыйбызмы икән гамәлләрнең үкенерлекләрен азактан? Без кыйбланы, шөкер, таптык та бит. Күңел тыныч түгел шуңарга. Онытмыйбыз микән, балалардан, Кыйблаң кайда? диеп сорарга.
Искиткеч шигырь. Шәмсия апай, син бит әле үз язган, үз шигыренгә иҗат ителгән җырларны җырлыйсың да. Менә хәзер шушы урында белеп.

Дөнья студиясендә кунакта танылган шагыйрә, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Шәмсия Җиһангирова. Шәмсия апа, менә яңа гына әңгәмә барышында әйтеп уздың, Түбән Камада булып кайттык дип. Нинди очрашу узды Түбән Камада?
Шунысын әйтергә кирәк, Гөлназ, менә безнең инде иҗатчыларыбыз күп дибез, шагыйрьләребез, язучыларыбыз бихисап күп дибез. Шулар арасында, бәлкем, бу инде үзеңне бәлкем бәяләп бетермәүдән дә килә торгандыр, Мин үземне алай менә алгы сафта бара торган иҗатчы дип әйтә алмыйм. Моңа, әлбәттә, төрле сәбәпләр булгандыр, бик теге иркенләп, җәелеп иҗат итмәү. Чөнки һәр көнне казна эшендә эшләү ул күпмедер иҗатка да суга инде. Кинәт кенә, уйламаганда гына түбәнкамлыларның миңа шундый тәкъдим белән чыгуы мине чыннан да сискәндереп җибәрде. Ике мең унбишенче ел бит инде безнең әдәбият елы, әле ул менә яңа гына башланып китте. Һәм әдәбият елын безнең республикада гына түгел, гомумән бөтен Рәсәйдә танылган Җидегән чишмә берләшмәсенең минем белән башлап китүе, минем иҗатка багышлавы чыннан да көтелмәгән хәл булды. Әйткәнемчә, без бит бик күбәү, безнең бик күп шагыйрьләребез дә, алар арасында бик нык талантлылары да бар. Шуңа мин моны бик тә үзем өчен җаваплы эш дип кабул иттем һәм, шөкер, монда инде мактану дип кабул итмәсеннәр, безне Түбән Камалылар да менә карыйлар булыр, кичә искиткеч гаҗәеп булды. Мин, әлбәттә, кичәнең инде гаепле кешесе, хуҗабикәсе булгач, читтән үземә карап бәя бирә алмадым. Ләкин кичәдән соң да анда телевидениедән дә бик күп кешеләр килгән иде, безнең татарлар тапшыруыннан да килгәннәр иде, интервьюлар да шактый алдылар. Һәм түбәнкамлыларның, мөгаен, уңышлары шундадыр, алар бу эшкә бик җитди караганнар, күргәзмә оештырганнар иде фойеда. Андалар, минем бит инде китапларым бик сирәк чыга. Анда миңа кагылышлы бөтен нәрсәне шулкадәр зур күләмле күргәзмә ясаганнар ки, мин хәтта аптырап киттем. Кайбер әйберләрне инде үзем дә онытып җибәргәнмен, әйе. Һәм кичәдән соң бик менә танылган кешеләрнең анда баш архитектор, мәсәлән, әйтте, әлбәттә, җыр белән, ниндидер юморлар белән Тамашачыны залда тотып була, ләкин шигырь белән өч сәгатьтән артык тамашачыны залда тоту, ул бик аерым кешеләргә генә бирелгән осталык дип, шушы җәһәттән караганда, сез шигырь белән тамашачыны өч сәгатьтән артык шылт та итмичә тоттыгыз, диделәр. Бу чыннан да шулай булды. Тәнәфессез, нисез халык өч сәгатьтән артык утырды һәм инде халыкка ошаган икән, халык үз күңеленә ниндидер Аз илаһи ризык алган икән, бу кичәнең миңа калса файдасы, мәгънәсе бардыр димен. Без бит инде әйтәбез, бозылды хәзер тамашачы, аларга әнә шул уртак ул әйберләр, җиңел әйберләр кирәк, алар хәзер уйлый белми дибез, әмма залдагы яшенең, картының кайбер шигырьләрне укыганда елап утыруы, безнең халкыбызның һич кенә дә уйдан бизмәгәне, Аның әле шигырьгә сусаганы, шигырьгә мохтаҗлыгы монда бик нык сизелде, минемчә. Гөлҗанет апа, менә сез әйтеп киттегез, Казна шәрип ул, ансыз берничә тә барып булмый инде. Менә сез бүгенге көндә Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының Татарстан бүлекләрен җитәкли торган бүлеген җитәклисез. Татарстанда конгрессның үз бүлекчәләре бар. Менә нинди эшләр башкара Татарстанда, нинди эшләр башкарабыз милләтне саклау өчен? Шул бүлекләрнең эшләгән эшен карасак.
Бүлекләр, әлбәттә, безнең менә 43 районнан инде һәм Казан бүлеге керә бит безгә. Алар искиткеч зур эш башкаралар. Һәм бу бит, әйтергә кирәк, ниндидер хезмәт хакына түгел. Алар үзләренең төп шөгыленнән башка Әйтүчеләр бар, әлбәттә, без бит, бу бит безнең төп шөгыль түгел, без бит моны хезмәт хакына башкармыйбыз дип, ләкин, Ни генә булмасын, безнең Татарстанда да, әлбәттә, милли проблемалар шактый күп. Без кайбер очракларда чит төбәкләрне күбрәк кайгыртабыз шикелле. Ул инде Татарстан бүлеген җитәкли башлагач, менә ул әйбер дә бераз борчый. Инде әле мин бүгенге көндә менә Татарстан бүлекләренең эшләрен шулкадәр Тирәнтен өйрәндем дип әйтә алмыйм, чөнки эш планнарын, әлбәттә, без җыеп алдык, унбишенче елга һәм ундүртенче елга эшләгән эшләргә дә нәтиҗәләр чыгардык. Ләкин әле урыннарга барып, аларның эш шартлары белән танышып, әле йөреп чыкмадым бөтен районнарны да. Тулаем алганда, безнең бүлекләр милләтебез яшәсен өчен, милләтебезнең киләчәге өчен Тырышалар дип әйтер идем, бик тә тырышалар дип әйтер идем. Әле безнең менә Аллаһ боерса, апрель башында Яшел Үзән районында безнең күчмә утырыш булачак Бөтендөнья татар конгрессының. Инде хәзер Яшел Үзән, Яшел Үзән районы бик нык итеп шуңа әзерләнә. Инде минем үземнең бу җәһәттән Әлмәттә үткән күчмә утырышны оештырдык бит инде, үткәрдек. Инде тәҗрибәм әзрәк бар дип әйтә алам. Шуңа күрә, әгәр дә бергәләп тырышсак, Аллаһы бирса, шөкер, милләтебез өчен нәрсәдер эшли алырбыз.
Шәмсия апа, менә хәзер шул вакытта тагын бер шигырь тыңлап китик әле. Мин гел генә шигырь укытып утырыр идем дә, сораулар да бирәсе килә. Менә әле син әйттең бит, трамвайда язылган шигырьләр дип, шул җәһәттән минем бер шигырь искә төшеп китте. Мин аны чыннан да әле, син дә хәтерлисеңдер, трамвайда Кәгазем булмады. Башкаларның ничектер, минем инде күргәнем бар язучыларны, тукта әле, менә берәр сүз әйтәсең дә, бу хәзер минем сүз була, дип, синең сүз түгел инде бу, дип, кәгазьгә һәрбер сүзне төшереп барган язучылар да бар. Минем инде бу кимчелегемдер, мөгаен, җитешсезлегемдер, минем сумочкада да, кесәдә дә кәгазьләр булмый. Күп чакта ручка да булмый. Трамвайда килгәндә, менә синең белән бер бүлмәдә утырган вакытта ул күңелгә бер шигырь килде. Мин аны ритмикасын югалтмаска кирәк бит инде, шуның темасын югалтмаска кирәк, мин аны бик нык ятладым. Радио ишек төбенә килеп киткәч, э, җиткәч, синеке дә шулай буладыр инде. Мин инде фани дөньядан киттем, шигырь дөньясыннан киттем. Радионың ишеген ачуга, радиодагы эш искә төште. Шуннан без тапшыру җыеп ятабыз студияда. Нәрсәдер миңа Фәрит Җәләй бәйләнә инде. Тимәгез әле миңа, димен. Аннары кылт итеп исемә төште. Туктагыз әле, мәйтәм, мин бит Димәге сез миңа дигән шигырь язган идем димен. Шуннан шул шигырьне мин аны чыннан да ятлаган идем үземнең нидә. Менә әйтәсез мисең бит инде шигырьләреңне э, яттан сөйлисең дип син дә әйткәлисең. Ничектер шигырьләр менә шулай э, күңелдә тугачтын истә кала инде. Шул тимәге сез миңа дигән шигырьне укып карыйм әле. Тимәгез сез миңа, гел үземчә булыйм әле бүген аз гына. Кырыслыкка күнеп барам ласа, җанымда булса да наз гына. Тимәгез сез миңа, хисләремне шарран яра ачып җибәрим. Язылмаган кануннарга табынып. Күп яшәдем инде җирдә мин. Тимәгез сез миңа. Бүгенгедәй мин иртәгә бәлкем булалмам. Бүген үзем чагым бүтән беркайчан да күрә алмассыз. Мин дә күрә алмам. Тимәгез сез миңа. Бәлки мине гел икенче яктан ачарсыз. Бүген тимәгезче, зинһар өчен. Иртәгәдән тия башларсыз, дип укыдым да, Фәрит Җәләй әйтә, Числосын язып куй, кайчаннан сиңа тияргә башларга мөмкин, ди. Менә чыннан да, әле әйтеп киттең, бер шигырьләреңне язгач та беренче укучы мин идем дип. Бу бик зур нәрсә, мәсәлән, минем өчен, шигырь язучы кеше өчен. Әгәр дә кемдер кара уй белән шунда йөргән була инде дип, шигырь язган булып дип, Дигән уй белән минем шигырьләргә кагылса, мин аны, әлбәттә, тоемлаган булыр идем. Бу җәһәттән мин сиңа да рәхмәт әйтәсем килә, чөнки әле алар урта кулмы, әйбәтрәк шигырьләрме, син һәрберсен, аның кош тоткан шикелле, Китер, китер әле, укыйм әле, дип эләктереп алып, рәхмәт менә бу җәһәттән. Ул Әле күчереп язып та куялар инде безнең өчен. Әйе, язучы өчен ул бик тә кирәк. Менә Шәмсия апа, син сөйлисең, синең нәкъ шундый бер шигырен искә төште. Бүген әле коеп яңгыр ява, мәңге туктамаска ошаган. Иртәгесен көлеп кояш чыгар, мин ышанам шуңа, ышанам. Бу март аенда язылган Әйе, шигырь. әйе, әйе. Теге буранлы көндә килеп кердең син, әлле-мәлле чагым, яз чагым дип менә. Шул шигырь, син сөйләгәндә шул шигырь юллары искә төште. Тапшыру вакыты бик аз. Бер тапшыруда бөтен шигырьләрне укып та бетереп булмый. Ике йөздән артык җыр иҗат ителгән, аларны да санап чыгып булмый. Ләкин менә шул шигырьләрнең, җырларның, җырларга кайтыйк әле. Иң кадерлесе, иң якыны кайсы дип сорасам, кайсы дип җавап бирер? Алар барсы да якын, үз балаларың бит инде алар, үзең тудырган шигырьләр.
Бу сорау дөрес, чыннан да, һәм бирә башлаган җавабың да дөрес. Алар, мин тудырган шигырьләр һәм менә мин аны үзем ничектер ирексездән баланың башлы-күзле булуы белән чагыштырам. Бу очракта хатын-кызның. Әйтик, кыз бала, ул бит инде зур өметләр баглап, бу дөньяга мәхәббәт көтеп яши, Көннәрдән бер көнне шул зур өмет белән ул кияүгә чыга. Һәм аның ире, мәсәлән, ул көткәнчә булмаска мөмкин, аңа бәхет китерә алмаска мөмкин. Менә мин үземнең шигырьләрне дә шулай чагыштырам. Бик әйбәт музыка язылса, димәк, минем балам бәхетле булган, әйбәт кеше белән үзенең ярын табып, аның белән матур гомер итә дип сөенәсең. Һәм әле ул матур гомер иткән өчен бик кайгырмыйсың да. Ә менә Шундый матур шигырьгә Пүчтәк кенә Пүчтәк кенә алар да бар, алар да бар, яшерен батырын түгел. Инде син хәзер кешегә килеп, кемдер бит инде аны шул шигырьне алган, бәлкем ул аны аңлап та бетермәгәндер. Шуңа ул көй язган, син бит пүчтәк көй язгансың дип әйтә алмыйм. Йөзенә бәреп әйтә алмыйм. Бүтән син язма минем шигырьгә дип тә әйтә алмыйм. Бу теге җырлар санын арттыру җәһәтеннән дә түгел, кешегә авыр кагылып булмый, әлбәттә. Һәм кияүгә дә алай дип әйтә алмасым, мәсәлән, әгәр кызым бәхетле булмаса, син пүчтәк кеше, дип әйтә алмас идем. Шуның кебек менә көй язучыга да әйтеп булмый. Ләкин, ни генә булмасын, инде кеше синең шигыреңә игътибар итеп көй язган икән, иң беренче нәүбәттә аңа рәхмәт әйтергә кирәк. Әлбәттә, җырларның төрлесе бар. Әле менә тапшыруга керер алдыннан гына кызымның тырышлыгы белән дөнья күргән шушы китапны мин инде моны бик каты кыйммәт, кыйммәтле, бәһасез бер әйбер дип саныйм, чөнки кызым минем гомере буе музыкага укыды һәм мохтаҗлык кичердек без ноталар белән чыккан татар китапларына. Аларны берәмләп барлап, бөртекләп, чөнки музыка уку йортларында татар музыкасына артык илтифат бирелә дип әйтмәс идем. Шушы җәһәттән караганда бу җыентык минем өчен бик кыйммәтле булды. Менә шушында да төрле җырлар кергән. Әйтик, урта кулы да, бераз гына, бәлкем, безнең карашка бөтенләй китапка кермәскә тиешрәкләре дә кергәндер. Ләкин, ни генә булмасын, менә аерып мин сиңа, Гөлназ, әгәр бүген әйтсәм, Менә шушы кеше минем шигырьгә язган шушы җыр бик кадерле дип. Ләкин менә Фасил Әхмәтов, Фасил Әхмәтне әйтмичә булмый, чөнки ул беренче, минем шигырьгә тотып беренче язган көй. Менә аны инде мин ишетеп җибәрсәм, сине өзелеп сөюемне ничек аңлатыйм икән дип кемдер җырлап җибәрсә, бу бик кадерле инде минем өчен. Мәсәлән, Әнвәр Бакировның әле вафаты алдыннан гына Аның иң соңгы җырларыннан берсе Син мине күрмәдең дигән җыр. Аны Зилә Сөнгатуллина бик матур итеп башкарды. Аннары Алмаз аганың менә күпме җырлары. Алмаз ага белән безне бик зур дуслык бәйләде, озак елларга сузылган дуслык. Ләкин ул Мин синең төгәл шигырьләреңә Яза алмыйм, чөнки мин төгәл музыка язмыйм, ди теге музыка белгечләре күзлегеннән караганда төгәл музыка язмыйм. Миңа башка төрлерәк шигырь яз әле дигән иде, ләкин менә гомеренең соңгы елларында ул бик актив минем шигырьләргә иҗат итеп алды һәм алар бу китапка тупланды. Һәм бик күп җырлар керми калды, чөнки безнең үзешчән композиторларыбыз нота белмәү сәбәпле, Аларның җырлары каядыр магнитофон тасмаларында гына калды инде, андыйлар алар керми калды. Һәм монда минем өчен зур шатлык, мин әлбәттә инде кызым музыка язып китмәсә дә бер дә аптырамас идем, мин андый нәрсә белән чирләмим дип әйтергә кирәк. Гөлназ Җиһангированың монда бик матур җырлары урын алды һәм Аңа рәхмәт әйтергә кирәк, ул бу җыентыкны дөньяга чыгару өчен бик нык тырышты. Әнә шул үзешчән композиторларның янына барып, алар көйләгәннән җырларны нотага төшереп тә шундый эш эшләнде. Гөлназның хезмәте зур инде монда.
Монда хезмәте бик зур булды, әйе. Шәмсия апа, менә безнең эфир өчен вакытыбыз озын түгел, кыска гына. Шулай да менә бүгенге очрашуны син нинди шигырь белән тәмамлар идең?
Колагымны назлап тора Әллә дога, әллә җыр. Алла бирса, Ходай кушса, Барысы да әйбәт булыр. Иртән күземне ачканда Шуны әйтеп уянам. Көн эчендә әллә ничә Кабатлыйм шуны һаман. Алла бирса, Ходай кушса, Барысы да әйбәт булыр. Сез дә кабатлагыз, дуслар. Зыяны юк ул сүзнең. Бәхете күп була диләр, шулай әйткән һәркемнең. Алла бирса, Ходай кушса, барысы да әйбәт булыр. Әйбәт булыр. Мин чыннан да дөньяның имин булуына да, кешеләрнең әйбәт булуына да һәм, гомумән, бөтен төреклек дөньясының матур яшәренә дә ышанам. Шуңа ышанып яшәмәсәң, иҗат та итеп булмас иде. Шәмсия апа, монысы бүгенге очрашуда соңгы сорау. Шигырьләрең күп, әле китап булып чыкмаганнары байтак. Яңа китапны без кайчан күрәчәкбез? Менә бу инде минем иң күңелгә тия торган авыр сорауларның берсе. Монда мине, мөгаен, менә камерага карап ялкаулыкта гаепләргә кирәктер. Монда инде минем бит менә эшләр эшлим бит мин, дөнья көтәм бит мин дигән сүзләр белән үзеңне аклап, сәбәп табу гына. Һәм мине бу йокыдан уятып җибәргән кешене син әлбәттә беләсең, ул Дамир Шакиров, ул китап нәшрияты директоры. Килеп мине син нишләп ятасың, кеше бит шигырьләреңне сорый, җыеп бирә әле дигәч, мин кузгалып китәм инде. Хәзер Дамирдан Көтеп торам ахрысы мин тагын килеп мине уятып җибәрүне. Менә уятып җибәрсә, Алла бирсә, шигырьләр әлбәттә бихисап, әле китапка кермәгәннәре дә бихисап. Һәм кая барсаң да китапларны кулдан менә кош тоткан кебек тартып алуларыннан караганда, минем шигырьләргә кешеләрнең мохтаҗлыгы бар. Шулай булгач, миңа гөнаһ һәм җинаять. Ул шигырьләрен дөньяга күрсәтмәү. Татар укучысына мәгълүм итмәскә ул шигырьләрне. Менә бик кат тырышсагыз, Алла бирсә, оештырып шигырьләрне китап итеп чыгарырмын инде. Әлбәттә, ул вакыт җитәр дип өмет итик без. Шул бәлки әдәбият елында ук без китапны кулга алырбыз. Амин, шулай булсын.
Амин, шулай булсын. Ансы үзеннән тора.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, хөрмәтле караучыларыбыз, бүген безнең Дөнья студиясендә кунакта танылган шагыйрә, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Шәмсия Җиһангирова булды. Без, Алла бирса, яңа шушы елда шагыйрәнең яңа китабын кулга алырбыз дип ышаныйк. Амин, шулай булсын.